Maitei, mba'éichapa? Amog̃uahẽta peẽme tembiaporã ko ára pegua, jahecháta hína ñe'ẽ he'ise hetáva, palabras polisémicas o palabras con varios significados. Upevarã ijapóta tembiaporã oĩva togue, mokõipa po apýpe ha mokõipa po rundýpe. Vamos a realizar las actividades de la página 28 y 29 de nuestro libro. Pépe he'i hína péicha. Ñamongeta para convertirõ. Mavavépa ko ha'éva ka kalaíto pombéro? A quién le habrá escrito? Kalaíto pombéro piko ha'e káso nombeoivã tei rapónte oikrusu si es un káso, un kuénto o una novéla. Mba'éicha oje'e castelláno kalaíto pombéro? Komo se dise? Péva hína héra, Calixto Romero. Ha moĩve, ko mitãkalaíta orembapyta ky'áre oĩ kuña saiparápe, ha aja. Héẽ, ne añe'arasy, ndéiko che ra'a jeýma rasẽ. Na'ã pe lopi, ejopy chupe peteĩ kamambu tove tande py'aguasúpe. Ha, héẽ, ko mba'e sa'yju he'i ndaje pe ru'i orambosa'arõ ra'ã ka'aky. Néike cheirũ, ipuku jey. Ha are rire che kamajuky he'íva ndéve ku nde y nemoñe'ẽri, ndaikatúi voi ningo moõ rupípa añepyrũta ko ha'etéva ndéve, ha jávo nde rehe ningo che pirĩpirĩ ha asosopaite. Ha jevérõ naimo'ãi voi oiméne hag̃ua ko vy'apére nde rayhuve va'erã chehegui. Péva ko ha'e ndéve añandu porã gui. Ha jejapokóiva ko che py'apáre nde reheama'ẽvo, ha ani che va'erã che korasõ che mbotavy, ha jeve haichagua ñe'ẽ iporãpotỹva osẽ che jurúi tavyve apamíme. Ikatu hag̃uáicha nde ko'águi rire reikuaa rejapóva rire. Che rekoverĩgui nambyatymo'ãi yma aju amoĩnte ko mbytépe hénte voi y'ijára tee ko yvy apére, che renoĩ haguépe rohayhuag̃uaiténte, jepevérõ nde che momarã nda che gueroviáigui térã rembojeroviatégui ambue kuimba'épe oimégui y ima'ẽrave chehegui. Nde katu reikuaa porã ndareikoiha mba'eve guasu aikuave'ẽva'erã ndéve. Ndaha'éitaramo che pyapy jovaive amomba'eguasúva mba'eveichaguáma apo, ha hesãi aja ndahejareívaerã rehasa asy, jepe roipochy mboriahu rekove ko'ẽ pya'evére Pehecháva'erã che potýtepe ijapiruha ha ipiranambuchúvo, ha jyky rykue che rova johýi rokuarahy'imíne nde rayhuhápe, nde rerehehápe che nembojeroviávo. Néi, péva ha'eguesarõ, mba'éichapa Kalaíto Bombero omoñe'ẽ peteĩ mitãkuña?

Y un fragmento entonces de una novela escrita por Tadeo Salvatierra, denominado Kalaito Pundépe. Néicha. Mba'épa he'ise ko'ã ñe'ẽ térã ñe'ẽ joapy castellano-pe, Jahaigui. Jahai irundyhápe entonces en el número cuatro.

Ha yju es el color amarillo vera, pero en el texto significa paz. Ñandu, visitar, sentir o avestruz. Ñandu también puede ser araña, ¿verdad? En este caso, ñandu. Tiénente oñandu sentír el amór ke siente por esa muhér. Néi. He'i mandu'arã, Guaraníme umi ñe'ẽ ojepuruháicha rupi ikatúva he'ise petereĩ térã hetave mba'e. Ke en guarani, de acuerdo a donde se utilice la palabra o cómo se esté utilizando, tiene varios significados. Por ejemplo, apytaky'a puede significar

Y también puede ser araña. Upéi he'i, Aheka mba'épa he'ise ko'ã ñe'ẽ. Busco significado de estas palabras. Chepirĩ, que significa escalofrío, asoso, temblar, japokói,